Түбән Кама районына масса күләм һөҗүмне кире коктылар. Радмир Билев көч структураларына рәхмәт белдерде. Питбайк катнашында авария. 17 яшьлек йөртүче һәм аның пассажиры һәлак булган. Балалардан җылы теләкләр. 11 мәктәптә солдатка хат акциясе узды. Ярдәмче куллар кирәк.

Барлык райондашлар исеменнән иминлегебезне тәэмин иткән һәм бердәм эшләгән көч структураларына рәхмәт белдерәм, диде шәһәр мэры. Пилотсыз очкычлар һөҗүме куркынычы янаганда гади кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Урамда булсагыз, якындагы бинага яки җир асты кичүенә керегез. Лифт белән кулланырга ярамый. Әгәр һөҗүм вакытында транспортта булсагыз, мөмкин кадәр аннан тизрәк чыгырга һәм куркынычсыз урынга кереп яшеренергә кирәк. Фатирда булсагыз, тәрәзәләрдән читкә китегез һәм терәк стеналар арасында урнашыгыз. Кагыйдә буларак, бу, коридор яки юыну бүлмәсе. Мөмкинлек булса, яшеренү урынына төшегез, аның адресын идарәче компаниядән алдан белешеп куегыз. Дәвам итәбез. Түбән Камада унҗиде яшьлек питбайк йөртүче һәлак булган. Аның белән бергә унсигез яшьлек кыз да булган. Пассажирны авыр хәлдә хастаханәгә алып киткәннәр. Тик берничә сәгатьтән соң ул реанимация бүлегендә аңына килмичә үлгән. Фаҗига нечкәлекләре алдагы материалда. Красный Ключ бистәсендәге үзәк урам, юл читендә питбайк ята. Беренчел фразалар буенча унҗиде яшьлек яшүсмер Идарәне югалтып, металл коймага бәрелгән. Авария кичке тугызлар тирәсендә теркәлгән, урынга барлык ашыгыч хезмәтләр килә. Беренче фразалар буенча Кызыл Чишмә бистәсенең үзәк урамында питбайк йөртүчесе тизлек режимын бозып хәрәкәт иткән. Идарә итү хокукы булмаган егет бордюр ташына бәрелгән, шуннан соң питбайк әйләнеп капланган. Юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә йөртүче урында ук һәлак булган. Аның белән бергә унсигез яшьлек кыз да булган. Пассажирны авыр хәлдә хастаханәгә алып киткәннәр. Пассажир кыз төрле имгәнүләр белән хастаханәгә озатылган, аңына килмичә һәлак була. Хәзер фаҗига сәбәпләре ачыклана. Тикшерү эшен прокуратура контрольгә алган. Инспекторлар яшүсмерләрне һәм әти-әниләрен Куркынычсызлык таләпләренә аеруча җитди карарга чакыра. Түбән Камада әлеге сорау аерым игътибар үзәгендә. Юлларда тәртип урнаштыру өчен Татарстан Дәүләт автоинспекциясенең махсус батальоны мототөркеме җәлеп ителгән. Гөлия Нигъмәтуллина, НТР яңалыклары. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз, шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Маскировка челтәрләре төркеме волонтерлары шәһәрдәшләрне изге эшкә кушылырга чакыралар. Аларга булышчылар кирәк, мәктәп укучылары, студентлар, өлкәннәр. Иң мөхиме, ярдәм итү теләге булу. Волонтерлар маскировка челтәрләрен үрү эшен шәһәрдә беренчеләрдән булып башлаганнар. Барлыгы меңләгән ятьмә үрелгән. Бу эш сабырлык һәм игътибарлык таләп итә, әмма аңа һәркем өйрәнә ала, ди шәһәрдәшләр. Монда килмәсәк, көнебез заяга узган кебек, ди волонтерлар. Махсус хәрби операция башланганнан бирле шәһәрдәшләр фронт өчен челтәрләр үрәләр. Бишенче ел бергә. Төркем составы үзгәрми диярлек, әмма аларга ярдәм кирәк, булышчы куллар җитми. Шәһәрдәшләр сезне маскировщи щит щитка безгә булышырга чакырабыз. Безгә бик күп бик кирәк кешеләр булышырга. Маскировка челтәрләренә алгы сызыкта ихтыяҗ зур. Аларны гел сорыйлар, ди волонтерлар. Саклагыч ябмаларны үрү катлаулы эш түгел, әмма игътибарлык һәм сабырлык кирәк. Дети, ну пусть от семи там лет, да? Гади эш дип әйтмәс идем. Һәркем өйрәнә ала. Балалар да, өлкәннәр дә килә. Без барысын да ярдәмгә чакырабыз, ди волонтерлар. Әгәр сез дә волонтерлар сафына кушылырга теләсәгез, экранда күрсәтелгән номерга шалтыратыгыз. Шулай ук QR-код аша Түбән Кама маскировка челтәрләре төркеменең каналына керергә мөмкин. Монда ярдәмнең кайсына да шат булачаклар. Мәсәлән, челтәрләр үрү өчен кирәкле материаллар белән дә булышырга мөмкин. Гөлия Нигъмәтуллина, Анастасия Шакирова, Нтр яңалыклары. Ватанны ярату кечкенәдән башлана. Унберенче мәктәптә солдатка хат акциясе узды. Анда шәһәрнең дүрт микрорайоныннан 50 дән артык бала катнашты. Укучылар хәрбиләргә ихлас теләкләрен язды. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр рәсемнәр ясады. Волонтерлар әйтүенчә, малай һәм кызларның самими сүзләре Ил сакчылары өчен аеруча кадерле. Бу алар әзерләгән хатлар һәм рәсемнәр гуманитар ярдәм белән бергә озакламый махсус хәрби операция зонасына җибәреләчәк. Я желаю вам хорошей службы. Иртәгә, егерме беренче августта, Беренчеләр йортында Түбән Каманың мактаулы гражданины Илдус Садыйков истәлегенә багышланган кичә узачак. Анда аның туганнары, дуслары һәм хезмәттәшләре хатирәләре белән уртаклашачак, әдәми, әдәби, музыкаль композицияләр тәкъдим ителәчәк. Илдус Садыйков легендар шәхес, ул шәһәр төзелешенә һәм сәнәгать комплексы үсешенә зур өлеш керткән. Очрашу Җидегән чишмә әдәби-музыкаль кичәсе кысаларында үткәрелә. Башлана кичке сәгать биштә, керү ирекле. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Исән-имин булыгыз!